Vawiin kan programme atan chuan Pre-school naupang te enkawl dan ka rawn sawi dawn a ni. Kei hi Miss Lalhma Chhuani ka ni a, Miss Mampuii, Government Model PS Chan Mari Aizawlah ka thawk mek a ni. Pre-school naupang kan tih chuanin kum thum atanga kum riat, Maw? Kum ruk te pawh ni thei ang chu khatiang ang preparatory stage a naupang ho te kha an ni a ni. Chuvang chuan in hemi hun hi naupang an sensitive lutuk lai a ni a, a enkawl tu te hian in eng nge kan enkawl dan a zir in nakin an than chhoh na tan khan in eng nge eng ang mi nge an nih kha kan chher chhuak dawn a, hemi period maw? Hemi preparatory stage-a naupangte kan enkawl dan hi a pawimawh taksa ta ni tih kha ka rawn sawi hmasa duh a. Nakinah hei school kan kal hunah chuan khatiang pre school naupangte kha chu in atanga an nu leh an pa te maw a awmtute atanga an rawn tlat eng nge an rawn chhuah hmasakna ih eng nge nu leh pate atanga an separate na hun ti mai ang a, a hranga hun an rawn hmanna hmun pakhat institution hmasa ber a nih vang khanin i eng nge nuam ti taka i an awm theihna tur khanin kan lo welcome thiam a ngai a ni. Khata a pawimawh hmasa ber chu school an rawn kal khanin kan thei phei chuan zirtirtute khanin eng nge lo hak a, tia lo han kuah vel te pawh kha tangkai em em a an lo thlen hma a, an mahni welcome tur a ih hemi ECCE zirtirtu bik Early Childhood Care and Education hemi naupang tehzual zirtirtu bik te kha chu kan lo awm hmasak te pawh hi a tha hle a ni. Chuan school ti khan an rawn lut ang a tikhanin hlim taka kan lo welcome theih dan tur number one chu classroom maw khami ih KG one A, KG two te pawh aniang chu khatiang naupang te zual awmna bik phei chu colourful thei ang berin kan classroom kha kan lo chei ang maw. Red, no, naupang mit la, naupang hi chu hei colour hrang hrang hian an mit hi la hmasa a, a la nasa em em a, i enge rawng lar deuh deuh atangin primary colours atangin secondary colours atangin tikhan kan class te pawh kha awmze nei deuhin kan lo chei anga an hmuh theih mai turin Nakina an zirna atana pui theitu tur entir nan alphabets ang chi ABC maw, one two three ang te pawh kha tikhanin lo tar teuh ila, chuanin naupang lem emaw hei mipa naupang te hmeichhe naupang lem te emaw khatiang hmang khanin print, prince, Engtin nge ka tih ang, print rich maw kha tiang ang tur khan an classroom ah pawh khan awmze nei deuh in mipa naupang lem te pawh lo ziak ta ila a hnuai ah BOY, Boy, nakin ah an language develop na atan a tangkai tur deuh deuh hmeichhe naupang lem te pawh lo awmse kha tiang te kha an kawr rawng te pawh duh leh Ih, enge colourful deuh deuhin kan cheng a, a hnuaiah GIRL, girl, te khan nakinah an mahni tana sawt tur ang chi khan classroom kha kan lo decorate kha thain ka hria a, chuan classroom-ah khanin enge nuam ti taka an awm theihna tur pawh khanin ah a bik takin khapiang naupang ho tur ah an thutna tur ang phei kha chu an mahni size maw bench leh desk te pawh hi Nei thei ila duh thusam a nia. Chuan an bench leh an desk te pawh kha i sawi i nakinah i an mahni tana tangkai tur ang thauhin lo che ila, rawng chi hrang hrang te lo hnawih thei ila, khatiang khan naupang kha nuam an ti thin a ni. Chuan ka class kan han tan dawn khan. Naupang te kha hei i enge background hrang hrang atangin family break background hrang hrang atangin an rawn kal dawn a ni. A then te chu chu i nichina ka sawi tawh ang khanin nu leh pa i te atanga la thla la thla hrang ngai lo te pawh kha an rawn kal dawn a, enge lung hnur deuh te pawh an rawn kal mai thei ni. Khatiang te kha zir thei tura kan buatsaih dawn chuanin anmahni rilru kha enge enge i Alert tur khan lo buat saih kha pawimawh a, khatana tangkai deuh chu rhymes maw? Hetia lo zaipui a, Good morning to you, good morning to you tih ang chi mai mai hei i hlim taka i naupang welcome na hla maw ka lo welcome a che tih ang han hla han sak a, action nen anmahni rilru enge han ti thawveng tur khanin Khatia rhymes lo sakpui a lo lampui vel kha a tangkai em em a ni. A thei phei chuanin hemi kg one room, kg two ah room angah te phei chuan speaker te hi nei thei ila chuan music te han play mai thei tura an rilru zir tura buatsaih tura han buatsaihna tan khan music te pawh rih se tikhanin ih Heta an nu te an ngaihna lutuk te pawh kha a ti bo thei dawn a ni. Kha kha class room leh kan lo welcome dan turah chuan ka sawi duh a. Chuan tikhanin class ah te khan an han thu tang a, naupangin nuam an tih dan ber pakhat bawk chu hming an hming kha kan lo zawt ta ang a maw. What is your name? Enge i hming? an lo tia. Ka hming chu an tiang a, an hming kha an lo sawi dawn. A ni leh a nu leh a pa te khan engtin nge an koh che a? an lo ti ta. A then chuan nu te i Mambawi min ti te pawh an lo ti mai thei a ni. Naupang te te te chuanin khatia an nu leh an pa tena an koh dan anga kan han koh te pawh khanin sikul kha nuam an rawn ti hma dawn a. Chuvang chuan nu leh pa ten an an koh dan. Engtia koh ngei duh an lo ti ta. A then chuan an hming a lo koh mai pawn duh mai thei a then chuan Mami emaw Mambawi tih an lo duh chuan khatiang a kan lo koh khan school kha rei lo te chhungin nuam an ti anga an miss te kha an nu leh an pa ang te pawn min ngai thei dawn a ni. Kha kha ka sawi hmasa duh a. Chuan nakina school kan han kal anga naupangte khan hlim taka classroom a kan lo welcome hnu khanin enge thil pre-school tam takah chuan tia school a an rawn kal khanin enge language kan zirtir chhoh danah khan lsrw hremia lo zirtirtute chuanin enge An listening skill maw kha develop tur a ni a, hmasa ber a ni tur a ni tih hre lo khan writing a lo tan ringawt te hian awm thin a ni maw? Chuvang chuanin kan hriat theuh atan a tha ka tih chu pre-school zirtirtuten a kan hriat tur chu an listening skill kan develop phawt ang. chuan an speaking, an tawng dan tur te kan han develop leh phawt ang chuan a pathumnaah chuan reading, thil chhiar thiamna turin nasa takin kan han buatsaih leh ang a tawpah chuan kan ziak chauh ang. Khatianga pre-school naupang te, khatia kan lo buatsaih kha chuan nakinah primary school maw class one, class two, class three ah khanin engmah harsatna nei lovin, I school an kal thei dawn a ni. Ka sawi awmzia chu pre-school chu preparatory stage readiness an neih tur neihna tura lo buatsaihna a ni tih kha kan chian thar thain ka hria a ni. Chuan i nichina ka sawi ang khan ABC te one two three te kan ziak tan nghal ringawt tur a ni lo a, classroom-ah te khan kan han i kan lo bel anga duh leh Ih, hei bazar angah te pawh ziah sa mawi deuh deuh te pawh awm ta a nih loh pawn zirtirtu te pawn chat ten enge one two three han in enge in tar ih ziah chawp te pawn kan ti thei ta tho ni. Khutah ah tun online class kan neih chhung te pawh han kei chu ka ziak teuh a kan inah khuan tiang ka tar a, khatiang deuh khanin kan buatsei anga chuan school an rawn kal tan tirh khan ka sawi leh ka sawi hnu ih one ABC one two three te kan tih hma khanin an listening skill develop tur chuanin naupang te zual maw kum thum atanga kum riat te hi chuanin i thawnthu ngaihthlak theih nuam an ti em em a, kha kha kan hmang tangkai tur a ni. Thawnthu kan han sawi ang a, tia kan sawi pawr pawr a, hmanlai chuan maw i chauak hi a awm a, a tui a hal lawt tuk a, han tih ringawt engmah, enge kan awki te pawh hianin awmzia nei a ni naupang te ah khanin, Kan awki te kha a chang leh a sang anga a chang leh a hnuai tur a hniam tur a ni a. Khatiang atan khanin keimahni pawh khan kan voice kan aw kha i kan eng nge kan siam danglam thiam a ngai a. Entir nan hei cho ak chanchin te lo sawi dawn ta ila naupang te zual

centrate theih leh zual nan teaching aids hi a pawimawh em em a, hei chaw ak chanchin te pawh kan sawi dawn chuan awlsam deuh in hei lei chawp pawh ngai lo leh khakhawng ih ah kan lo hman tawh loh ang low cost maw a nih loh pawn ah less cost ka ti mai ang pawisa awm mang lo a kan tih theih ang khan zirtir tu khan hetia ang te hi kan siam thei a ni hei chaw ak a ni a kan ti ang a tia naupang khan in an en ang a uluk deuh khan in chaw ak chanchin kan sawi lai khan hei tian Thil ka kuta ka ken khanin anmahni attention kha ka draw thei dawn a, chuvang chuan hetiang ang chanchin kan sawi dan ih hemi chanchin chauhak chanchin kan sawi dawn chuan hetiang hi kan keng la ngang a, khatiang khanin tun a entir nan animals, ramsa chak hrang hrang te pawh kha an chanchin kan sawi duh chuan hei awlsam tein a lian vak pawh a ngai chuang lo hetiang ang chanchin te tian tian hetiang hianin kan siam anga. Naupang khan nuam ti deuhin thawnthu kan sawi lai khanin an lo ngaithla thei dawn a ni. Hei hi, hei hi in hria em te kan lo ti ang a, hei hi sai a nia, elephant a nia kan ti ang a tikhan kan hrilh ang a. Chuan hei hi eng nge in hria em kan ti ang a, rabbit an lo ti khan khatia kan tih hetia thawnthu kan sawi reng lai pawh khan duh chuanin Mizo tawngin kan sawi hnu khan English a kan sawi khanin E an language kan develop pah zel bawk dawn a ni. Khatiang khan story hmangin i naupang kha an listening skills maw i kan han buat sai anga naupang khan school kal kha nuam an ti dawn lutuk a nuam an ti thin a ni. Chuan khatia kan tih hnu a school ah te an rawn tlang nel a nuam ti taka hun an hman hnu khanin ka sawi Pre number concept, Maw nakinah i ka ka sawi ang khanin in buatsaihna stage a ni ang khan class one, class two, three, four a harsa nan tawh loh khan pre number concept number an zir chhoh zel na tura pawimawh deuh deuh atang khan bul kan tan chauh dawn a ni. Chuan khat atang khanin hei Inah pawh an lo hmuh thin a leh khawlaiah pawh an lo hmuh tawh thin atang khanin bul kan tan phawt ang a, hei vawinia ka rawn ken hi hmawlh hmawlh kha ka rawn keng ta a ni. Chuan naupangte bulah khanin hei eng nge ka rawn ken hi in hria em kan ti ang a, anni pawh khan awlsam deuhin hmawlh an lo ti thei. Hmawlh chu English chuan stick a nia kan han tih khan Mizo leh English in an rawn hriat an rawn an rawn hre nghal ang a, umm words an rawn hriat belh ang a, chuan heta tang hian hei hmawlh hi hei ka chei a ka ti ang a, colours kha ka zirtir pah dawn a ni, hetah pawh hian hei hi eng rawng nge in hria em? Mizo tawng chuan a sen an lo ti mai thei dawn a ni. Aw a sen, English chuan maw red? Red han ti teh u le ka ti ang a, anmahni pawh khan an rawn ti thrap thrap ang a, an ngaithla thiam ang a, anmahni pawh kha an rawn tawng thiam nghal ang, speaking skills an zir nghal ang. Hei eng rawng maw? Han sawi leh teh u. Red. Aw, in thiam lutuk. Kan sawi rual tir pah khan colours an zir ang a, chuan umm eng nge ih a nih leh hei hi han en tu le kan ti ang a, hemi hmawlh hmang tho hian Khawi hi nge lian zawk? Ka lo ti ta. Aw, hei hi a lian zawk. Hei eng rawng? Red an lo hre tawh. Hei pawh rawng chi hrang hrang kan zir tir phawt anga ka tih tawh khan. A nih leh, hei hi a te a, a te chu English in ka hrilh ang che aw, small, big and small ti khanin English kan zir tir anga Mizo tawngin kan hrilh bawk anga hemi concept a lian leh te te Chuan a sang leh tawi te pawh hemi hmawlh hmang hian kan zir tir teuh thei a ni. Chuan khatiang khanin hmawlh hmanga colours hrang hrang kan zir tir a, a kar tian hmawlh te pawh hi tun entir nan mai mai tian hei red a lo ni ta, hei blue a lo nia, hei yellow tih te rawng chi hrang hrang kan hrilh hnu khan a nih leh a karah eng rawng nge awm kan lo ti ta, blue Aw, a kar tihna chu between in hretheng em kan ti anga a kar chu between a kar hei a nih leh tunge hmasa ber red a karah a blue a awm a a hnung berah yellow a hnung hnung tihna chu umm hei behind Heta a hnung ber hnung a lo ni ta. Hma chu before kha ti zel khan after a indawt dan te a kar te pawh hemi hmawlh hmang ringawt pawh hian kan hre thei a ni. Khami kha an chian leh zual nan naupang khan te kha kan sawi mawlh mawlh lai khanin ngaihthlak reng te pawh kha an lo ning ve thei dawn a. A nih leh lo chhuak teu le te kan tia ang a, naupang te kha an thutna atang khan kan ko chhuak ang a. Chuan an rawn kal chhuah khanin an zinga naupang lian ber leh a te ber te kha, Lo kal teh ule, Bawihte e, tunah hming an hming an koh duh ang khan kan ko anga, ah, Mama leh ih hetah Johnny kha lo chhuak teh u emaw kan ti anga tihian an rawn chhuak anga, a lian leh te te kha khan an din tir anga, Hei hi, khawi hi nge lian, khawi nge te, aw, a lian tihna khain hria em? Awlsam deuhin anmahni an taksa chi chung si. Hetia kan sawi mai bakah anmahni an rawn chhuah khan a lian leh te tih te chuan pathum te pawh han din tir ila, a kar tihna te, a hma leh a hnung te anmahni naupang din tir atang khan khawi hi nge lian, liana hi, liana hi a lian ber tih ru, tunge a lai a awm? ti khan a lai tihna chu between. Naupang kha te khan kan ko chhuak ang a, a lai, a hnung, a hma te kha awlsam deuhin an hre dawn a ni. Chuan Pre Number Concept atanga atana pawimawh deuh bawk chu school ah chuanin naupang te khanin water bottle te hi an rawn keng thin a ni, tui in tur te an rawn keng thin a. Khawi maw in water bottle kha rawn keng chhuak vek tu lo kal teu lek an tia ang a, dawhkanah te khan kan han dah tir ang a. Chuanin han en theuh tu naupang kha duh leh. Kan han din kual tir rang a. Hetah hian a nih leh khawi nge ih lian, khawi nge te emaw maw, khawi nge khat ber a khat tihna chu full a ni ta. Tunah a then kha chuan bottle ruak te pawh an duh leh an rawn keng anga a ruak te pawh kha an dai la. Hei hi a khat vek a emaw bottle a khat kha a khat tihna chu full. A ruak tihna chu empty tih ang chi te pawh kha an water bottle ni tina an hmuh hmang khan kan zirtir thei dawn a ni. A nih loh pawn an tui te kha a then kha chu tlem te te kha kan dang a, a then a nih leh khawi nge tam zawk khawi nge tlem maw? In pencil a nih leh lo keng chhuak ro a ni, pencil te pawh kha kan lak tir ang a, a tam leh tlem zirtirna atan te pawh kan hmang thei dawn a ni. Pencil ten rawn kengkhawm ṭak ṭak ang a, a ṭhenah tunah ih pencil kha tam deuh kan dang a, a ṭhenah a tlem te kha kan dang a, khawi nge tam a, khawi nge tlem khatiang zel khanin ih anmahni rawn chhuak si khanin pre number concept tam deuh kan zirtir thei dawn a, chuan khatiang zel khan an lehkhabu book shelf-ah a tlangpuiin Naupang Pre-School naupang te hi chu school ah lehkhabu te kan kawl ta, dictionary te pawh zirtir tu ten kan kawl a, ih a pan leh a chhah han hriat tir te pawh kha a pawimawh em em a ni. Chuan zirtir tu te khan tian kan keng lang ang a, hei hi a pan maw a pan a, hei hi chu thin, English chuan thin a nia, hei chu a chhah a, English chuan thick khatiang khan kan zirtir ang a. An language kan develop pah zel bakah khan pre-number concept kha an hre hrang dawn a ni. Khatiang zel khanin i in leh out ang chi te kan lo hre. Chuan shapes hi kan zirtir hi a pawimawh em em a, sikul an rawn kal tan tirah khan shapes hi nakin zela, A a pawimawh dawn a ni. An han hawi anga inah te khan an hmuh nitin a, an hmuh kha shape chi hrang hrang kha an hmu thin avang khanin school an rawn kal tan tirh a han shapes hi kan zirtir a pawimawh a, hei tuna ka rawn ken hi lehkha eng nge lehkha khawng hmang thauhin colours an rawn thiam eh tawh tur eh colours an thiam pah nan bawk maw shape chi hrang hrang kha tian ka rawn chei ta, hei hi chu eng shape nge le Aw an hre lo mai thei. Artuiin hre tawh i artuiin hmu thin em te kan lo ti ta, artuiin hmeh ngai em te kan lo tiang a, artui tihna kha egg maw i duh chuan English kan zirtir nghal thei language kan zirtir a, artui ang khanin hei a shape a nia hei chu oval shape a nih hi aw oval han ti teh ule te kan tiang a. Hemi hi oval shape artui ang ang kha hei a sawl a, hei chu oval shape a ni tih kha ti khan kan zirtir ang a. Shape chi hrang hrang hei ka rawn keng a, hetiang hian ni khatah pakhat kan zirtir khan a tawk shape kan zirtir hunah pawh hmanhmawh loh tur a nia. Oval shape kan eh kan lo zirtir khan inainhaw duh in inainhaw hunah khanin in inchhungah te in kawtah te shape in hmuh ang, oval shape in hmuh ang kha naktuk ah min lo hrilh rah u aw te pawh tih theih ta. Khat ah khan oval shape an rawn chian hunah triangle hetiang zel in hei hi han en leh teh u le te kan tia ang a. Hei hi triangle a nih hi aw triangle shape kan tia ang a, triangle han ti ve teh u le An rawn sawi rual ve leh thap thap ang a, hetiang ang shape hi in hmu tawh ngai em? Tunlai naupang chuan sandwich te tui an ti ta. Aw, kha kha, i khatiak ang shape kha nia hei triangle a nih hi aw te kan lo tiang a. Chuan anmahnina tawng an lo zirna atan hei pawh hi triangle tih te pawh kha, triangle te pawh kha vawi thum te pawh sawi nawn tirila an hmu bawk ang a, an thil ei te nen khan an han mitthla ang a. Triangle shape te an lo thiam dawn a ni. Khatiang zel khan hei rectangle shape, shape chi hrang hrang, colour chi hrang hrang te khan tian han eng lo vel ila, ih school ah khanin rectangle te nitin pakhat pawh zirtir ila anmahni chianna atan maw Chuan i duh chuanin hei inah chuanin fan te kan lo kawl ta a, zung bun te kan bun a, khatiak ang te khanin ina inhawh hunah khanin i circle eng zat nge in ina in hmuh te pawh kan tiang a, tikhanin hei tia shapes kan zirtir hnuah maw tian duh chuanin an thiam tak tak em, colours te an hre hrang em tih kan kan han chian leh nan khanin Umm enge zir ziah tak tak kan tan hma khan duh chuanin hei ih shapes chi hrang hrang te hi paper ah te han ziah sak ila ih han chei ve teh ule red in min han chei sak teh ule emaw hei hi orange in chei rah u hei hi eng shape nge rectangle e hei eng shape nge rectangle kha pink in chei ula square kha orange in chei rah u te kan tih khanin A shape an hre an hre bawk anga colours kha an identify leh zual bawk dawn a ni. Khatiang zel khanin ih naupangte kha nuam ti tak a, a tan tirah chuan school an kal kha eng nge ih nuam ti turin buatsaih tawp mai kha a pawimawh a ni preschool ah chuan maw. An speaking skills develop na tan chuanin rhymes Nichina ka sawi ang deuh khan rhymes te kan han sa a, rhymes an han sawi atang khanin ih an lei te pawh kha hei tian an an han ti che vel atang khan an tawng tur khan nasa takin kan buatsaih thin a ni tih kha ka sawi duh bawk a, kan hmanhmawh lo ang a action te a theih hram chuan tia an kut an ke an chet khanin an mahni khanin eng nge hei an kut an han chet vel khanin an hriat miah loh lai khanin An fine muscles te pawh kha kan lo develop thei a, chu bakah growth te pawh ni thei tho. Naupang te kan han jump tir a, kan han eng lo vel khan anni khan ih khatia ka sawi reng lai pawh khan thil pakhat jump kan han tih khan zuang han zuang teu le kan tia tia naupang khan chu chet kha nuam an ti hrim hrim a, khatia in zuang kha jumping a nih kha aw a nih leh han thu teu le, umm kan thu leng a, khatiang khan khatiang zelin. Jump, run tih ang chi te pawh kha tihan exercise lak pah tir si khanin i an thil te apiang kha kan sawi sak ang a, kha kha in tlan kha English chuan running a nih kha aw emaw sleep han mu teh u sleep maw khatiang khan kan han tihtir a, khatia Ṭung kan zir tir pah char char sleeping, I'm sleeping umm han mu teh u, I'm sleeping ti ro. Sleep, an sleep a ni, an sleep lai khan sleeping tihna chu mu tihna anih hi an hre nghal ang a, an cognitive pawh khatia an tih zel atang khanin ah an thluak lamah pawh khan ah nasa takin kan lo develop pah zel bawk a ni. Chuan heta pre, pre school naupang ho hi chuanin Ka sawi leh sawi hnu thil hi tia colourful deuh deuh a thil i eng nge zir hi nuam an ti ta ni. Tuna entir nan number te pawh eng nge hetiang hei hi hei hi eng nge kan ti khan an la hre lo mai thei a. Hei hi nine a nia pakua a nia kan lo ti ta ni.

An rawn chhuak anga pakua chu khati zawng kha in ni te pawh kan lo ti thei ta a ni. A ziah kan tan hma khan a number hrim hrim kha ti khan lo hmel hriat se la chuan khatiang ang zel khan abc alphabets angah te pawh ni tho ta. Zirtirtu te chuan hetiang flask a chhi kan buat saih teuh hi tha in ka hria a, kan fa te zir lai i an zir tawh loh atang te pawh khan tiang kan lo chep thla a tiang kan lo bel ta. Naupang te bulah khanin hei hi B aw this is B this is Z aw kha ti khan kan lo hriat tir theuh ang a, ih vawi ni hang ka rawn keng kim lo deuh hlek ta B a rik dan chu Biba duh chuanin a phonic sound te pawh kan hrilh pah thei heti hianin hemi hi hmuh chuanin a rik dan chu Ba. Maw khatiang khan kan hrilh anga flash cards hmangin a var balhin hetiang alphabet te pawh hi tam tak kan lo hrilh hmasa bawk phawt dawn a ni. Khatia thil tam tak an hmu a, an hriat. Hei tunah flash cards helai pawh hian ka rawn keng leh ta i an eng nge thil an hriat tam leh zualna tan hei hi what is this? Aw, hei hi eng in hria em? Mizo tawng chuanin, I, umbre, e, nihliap a ni tih khan rawn hre dawn a ni. English chuan umbrella maw? Khatiang khan hetiang ang chi tho hianin picture chi hrang hrang pawh flashcard hi kan siam ang a, ih, naupangte khan nuam an ti dawn a, inan haw hunah chuan nihliap an hmuh chuan umbrella a ni tih kha chiang deuhin an hre dawn a. Khatiang khan thil tam tak, ih, sikula'n rawn kal khanin, I kan lo hrilh anga, kan tawng tir mawlh mawlh anga, an rawn chhuak anga tun entinan shapes kan han zirtir chhuah tawh kha chuanin ih lo kal rul e, lo chhuak lawk tu, lo kal rul circle siam ang u kan lo ti anga, circle kha an hriat chian, circle chu a bial a ni tih an hriat chuan naupangte khanin bial khatian an siam mai dawn a, engmaw kha kha khatiang khan enge kha kha tuna insiam kha enge circle, lo kal rul han lut teu le. A chhung an lut anga naupang te kha kan han duh tur a, in kha kha enge kha in maw? An hre chiang leh zual dawn a ni hetia kan en tir mai bakah khan an mahni te pawh khan shape chi hrang hrang kan siam tir ang a, khatia pre number concept tam tak kan zir tir concept hrang hrang kan zir tir hnuah khanin number te alphabets te ho hi chu kan ziah tir dawn chauh a ni. Chuan kan ziah tan hma hianin ih classroom ah khanin I nge one two three hi kan theih hram chuan one atanga hundred han inziak sa ready made te pawh awm tho a, inziak sa te kha tar ta ila chhiar rual pui thut thut ta ila kan chhiar kha kawk bawk ta ila maw kan kawk anga khatia kan chhiar khanin naupangte khanin i an hriat miah hma khanin Number kha an en ringawt atang pawh khan an lo identify dawn a ni. Khatiang thauhin alphabets te pawh kan chhiar ang a, khatiang kha an thiam chian leh zual nan hei naupang te i eng nge an mahni an rawn chhuah theih nan ti mai ang. Naupang te khanin an hre chiang em aw, number kha an hriat chian leh hriat chian loh, kan hriat chian duh nan khan hetiang te pawh hi Teaching aids atana siam thei nia. A harsa lo lutuk ta. Hei tunah hei number one, two, three te hi calendar hluiin mite hian hmu lah kan lo bel ta a. Colours te hian colour chi hrang hrangin kan han chei mai a. Chuanin tian clip te pawh inah an lo hmu thin a ni. Umm. Puan phohna atan kan hmang theuh a naupang ten an hriat tur ang chi zel a nih hi naupang tena an hmuh mai theih ang chi kha teaching aids kan siam ah pawh hian a pawimawh ta a ni. Naupang te kha one two three te kan han zir tir ah khan in one kha enge ni tih an hriat chu an leh zual nan khan naupang kha kan ko dawn ta a ni. rawn in line rawh u le emaw naupang te kha kan ko chhuak anga chuan hei hi eng rawng nge maw an rawn sawi dawn a a nih chuanin hemi rawng ah hianin hei hei hi eng zat nge kha kan lo ti ta pakhat an lo ti ta a ni leh pakhat chu rawn hei kan ko anga naupang khan rawn kal anga hetah hian clip te pawh kan lo dah thei ta hetah zawtah hianin a rawng in ang chiah leh a zat rawn rawn chep teuh le. An rawn in enge an chak dawn lutuk a duh duh rawn kal teuh, an rawn tlat tup tup mai thei ni. Chuan hei hi an rawn an rawn enge an rawn point out nghal chat anga tian ti hian an rawn chep ang a tawk tawh ami hmm an hrethiam dawn lutuk a naupang ten hetiang tih hianin an kut an fine muscles an develop mai bakah khan an mit leh an kut kha an tang kawp bawk dawn a ni. Hetiang tho hian hei helai pawh hian number kha kan han zirtirah an hrethiam ve tawh viau a, kan ngaih hnu khan tian hei kan han bil a, hei pawh hi pheikhawk bawm chhia maw, no cost a nih chu a bawm ruak kha kan rawn chei mawi ta a, tian hetah hianin awlsam deuh kan hman theih dan naupang ten an hre chiang em aw tih kan han assess kan han Kan han hriat chian theih dan tur chuan hei eng zat nge ka nawt a pakhat pawisa nawi coins te pawh hi in atang ten han keng ila maw zirtirtu te khan coins chu kan nei nual ang a hei hi eng zat nge pakhat a nih chuan han thlak teh pakhat chu pakhat thlak na chang an rawn hre mai ang hei colour hei eng colour kan zirtir pah rual rual khan number an chian na tan hei pawh hi a tha lutuk ta hetah hian a zat zel han thlak teh ul e kan tia ang a Coins an rawn keng ang a, pahnih kha an hriat chuang chuan pahnih te khan naupang te khat hian pakhat khat te pawn han tih tir chhin nelh a, a zat pakhat pahnih ai chuan pathum a tam, pathum ai chuan panga a tam an rawn chiang em em dawn a ni. Hetiang teaching aids hmang hian naupang te khan an hriat eng nge an in play emaw an rawn chhuak mai mai emaw an tih lai khan, Number tam dan maw pakhat ai chuan sawm a tam tih te pawh kha an rawn hre thei dawn a ni. Khatiang te chiang taka a verbal a tawnga kan zirtir hnu khan a ziah chu kan tan chauh ang. Nichina ka sawi ang khanin i preschool zirtirtutena kan hriat reng tur chu LSRW, Maw? Writing kha chu a hnunung ber tur a ni a, ABC te one two three te kan zirtir hmain ih pre-writing, strokes chi hrang hrang ih englo slanting towards left te umm right te maw? Ah curve te curve upwards, downwards kha tiang te kan zirtir phawt ang, sleeping lines te khatiang kha an thiam viau hunah chauh Maw hun tam tak kha tiang kha kan pe phawt ang a, chuan one two three chuan abc te kan ziak tan deuh chauh tur a ni. Chuvang chuan hmanhmawh lo ila naupang te nuam ti taka school an kal chhun zawm zel theihna turin preparatory stage hi i hlim takin naupang te buatsaih chungin hun kan hmang thin dawn a nia aw, khatiang zawng kha ka sawi thei a ni e ka lawm e.